किएकि अखनके राजनीति कतऽ जेतै एकर नियंत्रण ककर हाथमे छै युवाके हाथमे किएकि युवाके पलटाबै छियै हम अहाँ तऽ वायु होइ छै आओर वायुके रूप कोइ नहि बदलि सकतै ओकरा जेना समान हेतै ओना बहतै ताहि दुआरे युवा केंद्रित आओर एकदम न्यून स्तर के बात करबे तो वाड़ा स्तर के जे व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे चाहे से वाड़ा स्तर में जे व्यक्ति जिम्मेवारी ले चाहे से अखन के एपिसोड सब खास करके वही केंद्रित रहत तो तै लैके आय के जन आवाज विशेष में हम डायरेक्ट आमंत्रण करना छी प्रमोद कुमार रजक जी का स्वागत करब आइ के कार्यक्रम में स्वागत यऽ प्रमोद जी धन्यवाद सर अहाँ ई दू शब्द अ, राखि दैके लेल अहाँ सबसे सम्पर्क केलहुँ ओहिके लेल बहुत धन्यवाद सर जे एहि जनमत पार्टीसँ जुड़ल छी हम अपने वार्ड में राजनीतिको करऽ पड़ते एहन किसिमके अहाँमे मानसिकता कहिया एलै सर जाहि समयमे हम एस एल सी उत्तीर्ण केलहुँ तब ओहि समयमे विकासके प्रतिफल बहुत कम देखलिए बहुत थाल थाल बुझियो पानि बुझियो आ हीरो बुझियो ओहि समयसँ हमरो कभी कैंपसमे एडमिशन लेलहुँ टीयूमे तऽ ओहिमे नदी बाढ़ि टपि कऽ जाय पड़ल छलै ओहि कता राजविराज नगर पालिका छलै तऽ एकटा छोट छिन पुल छलै रहए तऽ ओहिपर कए टा आदमियो सब खसि पड़ै छलै रहए साइकिलो सब जाइत रहै तऽ खसि पड़ैत रहै ओहि बाढ़िमे घड़ी हरा जाइत रहै किताब सब खसि पड़ैत रहै तऽ हमहूँ कहियै अह की करबै विकास हमर गाममे नहि भेलै पढ़ै लए तऽ एखन पढ़ै लए नहि जा रहल छियै की केना हेतै की हेतै सोचियै ताहि समयमे पब स्कूलमे पढ़ैत रहियै जाइत रहियै ओहिठाम कैंपसमे गेली तऽ कैंपसके पछाड़ीमे हमरो एगो घर छै ओहिठाम तीन टा नदी बहै छै ओहि दिना बाढ़िमे किताब हाथमे लए कऽ गाड़ी कए कऽ हेल कऽ आ तब पारी भए कऽ कपड़ा पिन्ह कऽ जाइ छलियै सर कैंपस तऽ ओहि अनुसारसँ आनि लागलै हमरा सर जे नहि ई राजनीतिक जब तक नहि हेतै बढ़िआँ तब तक ई देश नहि बढ़िआँ हेतै जमा सोलह टा वार्ड के मिला कऽ राजविराज नगर पालिका बनल छै हम्म। एहिमे सोलह टा वार्डमे अहाँके वार्डके विकास अहाँके वार्डके समृद्धि अहाँके वार्डके पहुँच कोन स्तर तक देखै छियै सर अखन कोनो स्तर नहि छै विकासके पहुँच कोनो जे कोनो स्तरमे अखन विकासके पहुँच नहि छै सर कोनो कोनोसँ चारू दिशनसँ देखियौ सर जब गोरगमे रंजितपुरसँ देखबै तऽ ओतौसँ विकास नहि छै सर ई राजविराजसँ देखबै तैयो विकास नहि छै सर जेना नहरमे छै नहर कतासँ पारी छै ओहो सब विकास भेलै लेकिन एहि बीचमे ई बारह नम्बर वार्डके जेना छै तऽ ओहि कतासँ आइ काल्हिके अखन अखनके अवस्थामे चुनाव एलै तऽ ओ अखन रोड सब बनेलकै लेकिन नहि रहिए अवस्था सर जब मिल जाइत रहिए सर तऽ कपार पर लए कऽ जाइत रहिए मोटा सब जे मिल खेबै केना

अहाँ एकटा बैचलर ग्रेजुएट करल व्यक्ति छियै आओर राजनीतिकके हमरा अहाँके समाजमे कनि हे दृष्टिसँ सेहो देखल जाइ छै गन्दा दृष्टिसँ सेहो देखल जाइ छै दोसर नम्बरके बात अहाँके जोड़ब अहाँ एकटा साफी कहै छियै रजक हम्म। कहै छियै तल्लो जातिसँ सेहो बिलोंग्स हम्म। करै छियै हाँ। एहिठमा जातिवादके पराकाष्ठ राजनीतिक एहनो छै जे नीचा जातिके व्यक्ति सबके राजनीतिकमे आबो नहि दियौ फिर भी अहाँ एते चैलेंज के लेके केना राजनीति में हम फाल एहि खातिर छै सर हम फाल सर हम शिक्षा बैचलर केने छी ओहि अनुसारसँ हम किताब सब पढ़लहुँ कानून सब पढ़लहुँ तऽ ओहि अनुसारसँ हमर ज्ञान खोगल जब शिक्षा मेन उद्देश्य शिक्षा शिक्षा छै तब आबि पुगलियै सर एतऽ अगर वएह धान काटितियै गहूँम काटिके वएह दारू पीतियै साँझके तऽ हम ज्ञान नहि खुबितियै सर तऽ ओहि खातिर हम ज्ञान दै छियै सर जे हमर दलिदो सब हेतै तऽ ओ सब कनि पढ़ैपर फोकस देतै सर आओर पढ़ेतै लिखेतै जब ओकरा ज्ञान खुकतै ओना हम अहाँ की करै छियै दू गोटा चारि गोटा कहि दै छै मुँहसँ रो बाबू फलना ई चीज कहि देलको रे ई चीज ओकरा प्रति बेसी ध्यान दै छै आओर जे व्यक्ति शिक्षित छै ओकरा प्रति ध्यान नहि दै छै जे ई शिक्षा केना आगाँ बढ़तै से नहि दै छै ध्यान सर अखन अहाँके गाम समाजमे एकटा चुनावी बिगबिगी केना छै दारू मासुके बिगबिगी केना छै वडा स्तरके गाँव स्तरीयके बात करब वडा स्तरका सर अखन चुनावी चुनावी माहौलमे सर अखन दारू सबसँ बेसी पहिने छै दारू कार्यकर्ता सब राखने छै ओहन सब माहौल बना छै चारिटाके दारू पिया दै छै आ लड़ाइ मारि लगा दै छै सर वएह हमर दलितके शिक्षा रहतियै बुद्धि रहतियै तऽ छोट सब गरीब सबके बुद्धि रहतियै जे नहि पढ़बऽ लिखबऽ सकै छै तऽ ओ सब तऽ नहि जैतियै ओना बुझिते नहि सब दारू गाजा भांग पियै छै सब अहिना करै छै एहि सब लए नहि जेबै हम आंतरिको रूपसँ ओहि सबके ज्ञान नहि छै ताहि खातिर ई सब ओकर फायदा उठबै छै बहुत जे एना कए कऽ दारू मासु के चुनौती के अहाँ नहि तऽ एकटा युवा जकरा पास एज अ पैसो के बात करबै तऽ ओते ज्यादा पैसा नहि छै पावर के बात करबै तऽ ओते ज्यादा पावर नहि छै तऽ केना ओकर नियंत्रण करे के लागी सोचै छियै हम नियंत्रण करबै सर एहि सोचै छियै जे ओहि खातिर सर शिक्षा देल पड़तै शिक्षा दियौ बच्चा सबके पढ़ाबै लए पठाबियौ आओर अड़का अड़का के बात मे जेना कोइ कहि दै छै रौ एना ई बात कए देलही एना नहि कर एहि तरीकासँ नहि चल तेना नहि शिक्षित व्यक्तिके चुनू बढ़िआँ व्यक्तिके चुनू ओहि खातिर हम एहि शिक्षाके लागि जे करऽ पड़तै ओहि अनुसार हम तैयार छै आओर एहि शिक्षाके लागि आ शिक्षा करिके आ तब ज्ञान खुगतै तकर बाद हम एकरा उन्मूलन कए लेबै एहि दारू मौसके अहाँके अनुसार एकटा असल नेतृत्वकर्ता एकटा असल समाजसेवीमे होइवला तीन टा गुण बताबू तऽ असल नेतृत्व सर जे जनता प्रति आस्था जनता प्रति आस्था राखल जाइ छै असल नेतृत्व ऊ छै आओर विकास प्रति आओर कोइ कमाए कऽ नहि दै छै खाइ लए सर जनताके विकास छै भोरे सुति उठिके बाजार जेतै काम करै लए ओ रास्ता नहि छै अगर ओकरा तीन घण्टा चलतै घुमै लए तऽ ओतऽ काम छुटि जेतै बाजारमे सर ओ चीज सब छै ओ सबके देखऽ पड़तै आब हम एहिठाम नेता बनि जेबै सर आ काठमांडू चलि जेबै तऽ एहि गामके के देखतै असल नेतृत्व गुण ओकर छै जे अपन गाममे रहिके अपन गाम ठामके विकास करतै ओहि व्यक्तिके चुनल जाय वएह छै सर वास्तविकता इहो छै अहाँके गाम ठामसँ नेता सब जीत कऽ पलायन भऽ जाइ छै काठमांडू हँ काठमांडू प्लान छै सर तऽ फेर ओतऽसँ आगमन कब करै छै आगमन जब चुनाव जब आयल तब लास्ट सालके आब से तीन साल रहलै चारम सालमे पाँच सालमे हेतै बज चुनाव सर तऽ चारम सालमे जा कऽ ओ विकास करतै जे कहतै नहि फलना पार्टी तऽ विकास केलकै फलना व्यक्ति तऽ विकास केलकै लेकिन व्यक्तिके विकास नहि रहै छै सर व्यक्तिके टाका नहि रहै छै हमर जनताके टाका रहै छै सर उएह विकास करै छै एक सालके लगबै छै टाका आओर तीन सालके खा जाइ छै मतलब एक साल रोडमे हँ बाँकीके बाकी खा लै छै सर अपन तऽ पेट हँ अपन पेटमे अपन नाता गोता जे सब छै ओहि सबमे जाइ छै सर अपन घर बनेलक बिल्डिंग बनेलक कमाए कऽ नहि बनबै छै सर कतौ ने कतौ ई जनमत पार्टी जाहिसँ अहाँ बिलोंग्स करै छियै कथी लए जनमते पार्टी चूज कर लिअ आओरो पार्टी सब तऽ छै बहुतो पार्टी सब एहन छै जे दलित के एजेंडा उठाबै छै सब पार्टी देखियौ सब पार्टी तऽ सएह छै एकटा पार्टी तऽ चारिटा पार्टी खोलना छै एकटा पार्टी चारिटामे विभाजित छै सर के ककरा वोट देतै सर केकरा वोट देल जाए एकटा पार्टी दस ठाममे विभाजित छै वएह दसो गोड़ामे अपन सब समंजसता लोक सब छै वएह कहै छै टिकट लेबै वएह कहै छै लड़बै आ सर वएह चीज करै छै फेर ओहिठाम घुमि कऽ जाइ छै तऽ एहि खातिर के लिए हमर एकटा जनमत पार्टी छै सर एकटा पार्टी छै आओर ककरो ओहिमे कोइ फुटफाट नहि छै पार्टीमे एकटाके देबै वोट आओर विकास करबै एहिमे कोइ एहिमे राय दुआहे नहि करतै सर न फुटतै न फाटतै एकटा छै मधेशके लेल लड़ै छियै कि नेपालके लेल लड़ै छियै सब एक ठाँ रहबै आओर बढ़िआँसँ विकास करबै अहाँ सब खुलि कऽ बताउ तऽ मधेशके लागि लड़ै छियै कि नेपालके लागि लड़ै छियै मधेश सबसँ पहिने मधेश मधेश इतिहास सरके तऽ बहुत दुःख देलकै मधेशके कहैके खातिर बहुत दुःख देलकै लेकिन मधेश हमर कतहु ने कतहु छै लेकिन मधेशके उचित व्यवस्था नहि केने छै कतहु ने कतहु हमर मधेश छै मधेशके उचित व्यवस्था नहि केलकै इएहसभ आइ हम कहै छियै सर मधेश स्वायत्त प्रदेश एक प्रदेश पार्टी सब मांगैत रहे ओ सब नहीं दिल्क अखन ओ एजेंडा कत गए सर हम ई कहै ओ एजेंडा कत वह एजेंडा तो सी के सर के छलै आ सी के सर के जेल किया दे दिल्क वह एजेंडा छलै ने स्वायत्त प्रदेश एक मधेश वह एजेंडा हमरो सर के छलै ने किया ओकरा जेल दे दिल्क ओ कत गए एजेंडा सब ओ एजेंडा सब होना चाहिए ने ओहि व्यक्ति जे एक प्रदेश उठेलकै ओहि सबके जेल कहाँ भेलै हम मधेशके नाम बजे किया जेल जाइ छै कियाकि अहाँके स्टेटमेंट क्लियर छै ने स्वतंत्र मधेश हँ एकटा छुट्टे देश नहि सर मधेश पहिने मधेशिएके केलकै सर मधेश आइए से नहि बहुत तरहसँ आबै छै मधेश नहि ई एज अ पौराणिक बात हम अहाँ इतिहाससँ जुड़ल ओतेक गहिराइ तक नहि पुगब बिकॉज अखन हम्म। चुनावी रमझम चलै छै तऽ खास करि कऽ बात चुनावीय रमझम पर राखब कियाकि जनतो उपयुक्त ढङ्गसँ बुझि सकतै एकटा युवाके आवाज जनता तक पुगतै इएह प्रयास रहैए हमर एहिठमा देखियौ की छै जे फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजके एकटा बहुत बड़का हथियार रहै हमरा अहाँके समाजमे कतेक एकर उपयोग देखै छियै बहुत सर फूट डालो राज करो ई शब्द तऽ बहुत नीक कहलियै सर ई तऽ बहुत नीक कहलियै जे अखनियो धरि सर फूट डालो राज करो छै सर अखनियो वही खातिर जेना अंग्रेज केलकै तहिना दोसर अंग्रेज सब छै नेपालमे दोसर अंग्रेज सब छै वएह अंग्रेज सब अखन फूल डालि दै छै हमरा अहाँके वोट काटै छै हमरा अहाँके बौआ देत आ बस अपन ओ काम करै छै चाहे ओ हाँ। फूट डाले छै रा- जाति के नाम पर फूट डालै छै आ राज करै छै सर जाति के नाम पर भेलै अपन के नाम पर भेलै हँ तकर बाद समाज के नाम समाज पर के नाम भेलै, हाँ। प्रदेश के नाम पर भेलै सबके नाम पर ओ सब वही अनुसार से जेना अंग्रेज छै ने अंग्रेजो सब बड़का अंग्रेज छै सर बहुत बड़का अंग्रेज छै सर एकटा गोरा अंग्रेज भेलै हम्म, काला अंग्रेज आ, छै काला अंग्रेज छै बहुत बड़का अंग्रेज छै सर ई नहि कहल जाय जे जेना आइ वएह कहै छै महात्मा गांधी रहै एकटा धोती पिन्ह कऽ चलै छलै रहए लेकिन एहिठाम की छै तब आइ एखन उ- ओकर युगो युग नाम छै अखन रामचंद्र भगवान कहबै तऽ ओहो एकटा व्यक्तिए रहै भगवान नहि रहै लेकिन ओकर सोच भगवान छलै रहए ओकरा कोइ चिन्ह नहि सकलकै तहिना एहि पार्टीमे व्यक्तिसभ ओहन सभ छै ओहि सभके चिन्हौ आओर लास्टमे जाहि अनुसारसँ फिल्म देखै छियै तऽ लास्टमे सभ मेल मिलाप होइ छै सर पछाड़ीवला कतेक द्वन्द्व होइ छै लेकिन लास्टमे मेल मिलाप होइ छै सभ आँख आँखिसँ आँसू निकालै छै जे नहि बाप रे बाप एना करतियै तऽ ठीक रहै लेकिन सही गप छै सर जँ वही चीजके पहिने हम मैनेज कए लेबै तऽ हमरा आँसू नहि गिराबऽ पड़तै ने बन्दूक फोड़ऽ पड़तै ने बम फोड़ऽ पड़तै ने लोकके काटऽ पड़तै ने मारऽ पड़तै ने दारू खिब्बऽ पड़तै कतहु किछो नहि करऽ पड़तै सर

अंग्रेज सब छै तऽ आब हथियारे लऽ कऽ होइ छै जहिना तरीकासँ होइ छै लेकिन ओकरा प्रेस दए दै छै ओहिमे कऽ हँ मुद्देमे कऽ फँसा देलक केकरो केकरो की करब मारे पीट लगबा देलक एहि बाद देखियौ हमरो के सिंगनमे एकटा सादा जाति रहै ओकरा राजनीतिक दबावमे एक सटका मारि देलकै देखियौ आब कोन राजनीति की केने रहै ओकरा मरि गेलै ओकरा कोइ सुनवाइ नहि छै एखन सर कोइ आवाज नहि एखन सर से कोनो कोनो केस बेस बेस लुप्त भए गेलै बुझ आब कोन कोन काला गोरा रहै ओहिमे कोन एजेंडा सब रहै एके चोटमे ओकर परिवार मरि गेलै केना हेतै सर ओकर कोइ एखन नहि देख रहल छियै जे की करतै नहि करतै ओहि बारह नंबर वार्डमे सदा जाति रहै ओ मरि गेलै वही दार दारूके नशामे मरि गेलै मारि देलकै वही दोकानके गाड़ीमे मारि देलकै केना भेलै सर हमरो काठमाण्डूमे छलियै रहए सर ट्रेनिंगमे तऽ देखलियै सर एलियै तऽ कहै छै एना एना मारलकै बातचीत भेलै बस अटका तऽ दुओ कतहु ने कतहु ईसभ ओहि अनुसारसँ हथियार बनाबै छै हमरा अहाँके समाजमे रहल तल्लो स्तरमे रहल घर घरमे रहल प्रमुख समस्या की छै प्रमुख समस्या सबसँ पहिने मे सर छै जेना नशाबाज आब महिला तऽ घरमे काम करै छै घरवला आबै छै नशा पी कऽ मेन समस्या से छै महिला सब कमबै छै खोटबै छै कहै छै हेगो जे एहिठाम ई दारू पी कऽ आबै छै दारू एहिठामसँ हटा दे दारू छलै जेना होली छलै एहनके दारू पीलकै जे बहुत बड़का मारि उठै छलै ओहिमे जा कऽ हमरोके सहभागी भेली जे मारि नहि हुअ दे नहि करऽ देलियै मारि नहि भेलै सर होली दिना नहि मारि हुअ देलियै नहि तऽ बड़का अहू टोलसँ लोकसभ गेल रहए मारि करै लठैत बनि कऽ ओहो टोलसँ आयल रहए जे नहि एहि सभके दलित सभके मारी बहुत किसिमसँ तऽ हमरो को ओहिठाम गेलहुँ तऽ छोड़ै लए कहलियै नहि हुअ देबै लड़ाइ आइके किछु नहि हेतै नहि लड़ाइ झगड़ा करै जाओ तऽ ओहि लड़ाइके शान्त केलियै नहि तऽ फेर एकटा घटना हेतियै ओहिठाम सर मुसहरीमे तऽ भेले रहै घटना ओहो घटना हेतियै सर एहि सबसँ हम चाहै छियै सर सब मेल मिलाप भए कऽ ई गन्दा राजनीतिक हटि जाइ सर ई सब दारूवला जेना पिया दै छै चारि गो के टका दए दै छै पीसी वाला जे हम पाँच लाखमे ठिका लेलियो तू एक लाख तू ले एना एना कर ने ओ सब नहि होना चाही सर अपन स्वच्छ रूपसँ ओ विकास करतै तऽ ओ दारू पीबऽ नहि पड़तै अपनासँ जाकऽ विकास करू बढ़िआँसँ तऽ दारू नहि पीबऽ पड़तै मतलब पारदर्शी ढंग हाँ, विकास करो हाँ जनता के हित के लागी हाँ, हित के काम करो और ककरो ने जे सरकार तो सब चीज देने छै बजट देना छै तोरा दारू पीबे कोन जरूरी छै अपन मापदंड हम्म। पूरा करके हाँ, काम करू काम करू तो कोई टेंशन नहीं छै वएह दए दै छै चारि टाका तऽ ओ चारि टा घेर के मारै छै ककरो दारू पी लेलक ओकरासँ बात काल्हे कहू तऽ अखन पचास लाखके बजट आयल छै फर्सेट लए कऽ सिंगोनमे तऽ ओहीमे हमरो सहभागी भेल रही बहुत बढ़िआँसँ तऽ कोइ कहै छै नहि विकास करऽ देबै कोइ कहै छै विकास करबै कोइ कहै छै हे दारुए मूस खा कए लेबै तऽ नब्बै छै ककरो ककरोमे बेसी जाइ छै तऽ सही ढङ्गसँ जब सर विकास करि देतै तऽ कोनो टेंशन नहि छै ओहिमे की चारिटा पैना लठैत राखै छै एना कए देबै ओना कए देबै करू उजरिए देलक तेना नहि सर एकदम बैस कऽ विचार करि कऽ विकास करतै तऽ आरामसँ विकास हेतै सर कोइ कहै छै नहि करऽ देबै आ ओहन किसिमसँ नहि होना चाही विकास सर विकास आयल छै तऽ ओहि विकासके बढ़िआँसँ कयल जाउ ओ पोसि कऽ ओकरा दू लाख टाका दए दै छै आ भरि दिना काम केलकै साँझ गोदर जाकऽ दारू पिलकै बस ओ जएह बजतै वएह दारूमे निशा लागतै आ काल्हि मारि हेतै ओहि अनुसारसँ मारि करै छै सर ओसभ बन्द कयल जाउ आओर समाज अपने अगाड़ी बढ़ि जेतै ई ई विकृतिके केना करिके निराकरणके लागि अहाँके पास कोनो योजना योजना छै सर असल नेतृत्व जब असल नेतृत्व जब भए जेतै ने वार्डमे सर तब भए जेतै असल नेतृत्व नेता सब की करै छै विकास नहि लाबै छै कर्मचारी तऽ नहि लाबि देतै विकास करै छै नेता नेते सबके सदस्य सब रहै छै ओ सदस्य सब जाके ओहिठाम सब आदमी सबके चुनि देतै एहि तरीकासँ विकास करू एना करू ओ अपन करि देतै गामके बैठेतै समाजके बैठेतै दस टाका वार्ड अध्यक्ष बैसा सकै छै ने सूचना दए देतै सूचना दए कऽ अपन बैसा कऽ ओकरा काम करतै बस कोइ टेंशन नहि छै सर वार्ड अध्यक्ष सूचना दए देतै जहाँ विकास एल छै करू अपन काम सब गाम बैसतै ओहिठाम सबके अपन निराकरण करि कऽ अपन कए लेतै काम तऽ एहिमे तऽ की होइ छै सर चारि टाके पोसि दै छै जे हमर वोट देतै हमरा दस टाके पोसि दै छै ओकरा टाका दए दै छै जे ले पचास हजार तू एहिमे से लिहऽ बस ओ बिन बिन करऽ लगै छै चारू बगल सर जे केना केकरा करबै हावी तऽ तेना भए जाइ छै सर अखन के फिलहाल के वार्ड अध्यक्ष वार्ड नंबर बारह से के बिलोंग्स करैया अखन हरिहर यादव हरिहर यादव हरिहर यादव के अहाँ सबके टोल अहाँ सबके वार्ड के देखे के नजरिया सेम छै कि जे गाँव से ओ बिलोंग्स करै छै ओहि पर कनी विशेष जोर अहाँ सब चौरी के बीच में पड़ै छै ताहि लए कऽ अहाँ सब के पिछड़ा रहै बहुत पिछड़ल नहि देखियौ सर ई सब की केलकै जतऽ जतऽ मत देलकै ततऽ ततऽ विकास केलकै सर जनता तऽ हमरो के नेपाल के छै ने सर जनता तऽ हमरा हमरा सब छै ने सर तऽ ई जतऽ जतऽ सर मत देलकै ततऽ ततऽ ई सर विकास केलकै बाद बाकी छोड़ि देलकै कि हमरो के ओहिठाम सब बस्ती दलित छै ओहिठाम नहि आयल रहै विकास की ओहि रोडमे विकास नहि आयल रहै कि नहि देलकै सरकार की हमरो तऽ कहै छै नेता सबके हाथमे छै ई चीज अखन तक ने घर घर पुगा देलकै सिंहके सिंह दरबार तऽ घर घर पुगा देलकै लेकिन हमरो लग सिंह तऽ एलै लेकिन सिंह लोगेके लए कऽ भागि गेलै झपटि लेलकै विकास नहि भेलै नहि केलकै हमरोके विकास अखन हमरोके धोबि टोला दलित टोलामे नहि विकास केलकै कतहु नहि कयल छै विकास एक टिप माटि नहि पाँच बरसमे खसल छै आब अंतिम समय एलै आब रंग रूप देख रहल छियै माटि खसतै ग्रावल खसतै हँ हँ हँ सर पीस तऽ आब पचास लाख वाला छै ओ पीस खसाबै छै जे कोनाके मत दए दिअ भोट दए दिअ तऽ जनता सब तऽ बुझै छै जे ई लास्ट छियै एहि खातिर एना करै छै ओसभ तऽ बुझिते छै सभ जनता सभ बुझै छै सर विकास तऽ कोइ की करै छै नेता सभ अपन घरसँ दै छै नहि दै छै हमर जनताके टाका छै ओ अधो खा कऽ सर अगर लगबै छै अधो खा कऽ तऽ हमर देश आइ एना नहि रहितियै विकास भए गेल रहै अधो टाका खा कऽ अधो लगानी करितियै तऽ विकास भए गेल रहितियै हमर देश सर हमर एकटा वार्ड युवा अहाँमे ओ जोश ओ जुनून नजर आबै छै अखनी हमरा अहाँके पूरा देशेके समस्या जनता कहियो युवा कहियो खाड़ीमे नेता कहियो करोड़ोके गाड़ीमे एहिपर की कहै लए चाहबै हँ सर गाड़ी देखियौ सबसँ बहुत क्वेश्चन बढ़िआँ केलिए सर जेना गाड़ी छै अखन पन्द्रह करोड़ दस करोड़ एहि सबके गाड़ीपर चढ़ै छै सर तऽ ओहि गाड़ी की होइ छै अपन रिलेशन लोकके चढ़ाबै छै घुमाबै छै सर कथी खातिर देने छै जनताके खातिर देने छै जे देखियौ गाम गाम बुलियो टहलियो लेकिन ओ गाड़ी अखन धरि गाम पर नहि आयल छै आ न टोल पर आयल छै सर ओ गाड़ी अपन रिलेशनके मात्र चढ़ा कऽ घुमाबै छै सर प्रसंग अहाँ बहुत अच्छा जोड़ने रहियै अभी तक रोडे ना छै तऽ अहाँके गाम एतै कतऽसँ वही तऽ कहलहुँ गाम ये- रो- रोड जे छै सर तऽ रोड तऽ नहि बनेलकै जतऽ गेल छै रोड तऽ ओतौ नहि गेल छै सर जतौ रोड गेल छै ओतौ काम हुमऽ सकलकै हमर वार्ड नहि आबऽ सर तेरह नंबर वार्ड छै ने ओहिमे रोड छै ने ओतौ नहि गेल छै गाड़ी लऽ कऽ सर नगर पालिकाके गाड़ी देखबो नहि करै छियै सर कते गाड़ी सब देने छै मंत्री सबके कते गाड़ी देने छै वार्ड अध्यक्ष सबके कते देने छै नगर पालिकामे गाड़ी सब देने छै कहाँ गाड़ी लऽ कऽ जाइ छै नहि जाइ छै सर ओ सीमित पहुँच हाँ, रहल अप- व्यक्ति हाँ। के पास पुगनाय हम्म, रमझम करनाय फिर आदमी के तोड़े फोड़े पर हम्म, विशेष जोड़ विशेष जोड़ देनाय एहन केंद्रित राजनीतिक अहाँ सबके वार्ड में एकदम पला रहल छै एकरा केना के निराकरण करबै निराकरण करबै सर जय असल नेतृत्व वही कहलहुँ सर असल नेतृत्व जेना सी के सर एखन एलै तऽ विकासके लहर एलै विकास करै लए सभके अवसर भेलै नहि सी के सर एलसँ विकास करऽ पड़तै नहि तऽ सी के सर हिसाब लेतौ सही छै सर तहिना लए कऽ हिसाब लेबै वार्डमे सर जे केना कऽ कोइठाम विकास करबही विकास नहि करबही तऽ जान नहि छोड़बौ विकास करऽ पड़तौ तोरा घरसँ टाका नहि लागै छै विकास कर आर एक टोल चारि टोल छै एक टोलमे एक सालमे एक टोलमे देबै दू सालमे ओहि टोलमे देबै तेसर सालमे ओहि टोलमे देबै विकास तऽ कतऽ रहतै भेटतै नहि लोकके विकास करै लए जगह तते टाका आबै छै लेकिन विकास करै नहि छै नाता गोतामे खाए पी कऽ बरबैर छै सर अपन भेलै अपना अध्यक्ष बेटाके सदस्य बना छै ठिका ठिकेदार सबके दए छै ठिकेदार सब मौस दारू पी कऽ तऽ कतऽसँ विकास हेतै सर तऽ वोट दै छै तऽ दारू पिया कऽ वोट दै छै तऽ ओहि खातिर भए गेलै ने सर विकास केना करतै ओ टाका लगेतै तब ने वोट पैसा देतै तब ने वोट फेर जीततै फेर टाका खेतै तऽ ओ भ्रष्टाचारीके ला टाका फेर वितरण करतै तऽ ताहि खातिर तीन सालसँ भ्रष्टाचारीके लेल टाका रखलकै आब चुनावमे छिड़ियाबै छै तऽ ओ जीततै ताहि खातिर करतै तऽ ओहिसँ कऽ हमरोके जनता सब प्रति सबठे कन्विंस करि देलियै जे ई सब नहि टाका लए कऽ आओर मौस माछ खा कऽ दारू कए कऽ नहि सीके सर जेना एखन जनमत पार्टी छै जनमत पार्टीमे लाउड स्पीकर साहबमे हॉर्न मारि कऽ विजय बनाबू आओर विकासके लहर देखू की छै एहिठमा पारदर्शिता छै हम्म। जे करते खुला जनता के सामने में आ सामनेमे करतै ओहिमे कोइ नहि छै नुका के एलो कि चोरा के एलो अरे फलना समिति बनलो नहि एकदम स्वच्छ ढङ्गसँ हेतै सर जेना दोसर पार्टी के दियो वोट नेता के दियो वोट जखनी जीतत तखनी नेता दैत हम्म। चोट चोट लेकिन एहिठमा जनमत पार्टीमे ई लागू नहि हेतै नहि हेतै सर आ काल्हिके दिनमे जनमतोके पार्टीके नेता सब एहने चोट दिअ लगत जनताके तब की करबै जनताके चोट दिअ लगतै तऽ ओहि पार्टीसँ निष्कासन ओहि पार्टीसँ निष्कासन चाहे हम रही या आन रही ओहि पार्टीसँ निष्कासन ओहि पार्टीमे नहि रह देबै सूचना पड़तै जे ई एहि तरीकासँ भेल छै जखनी गोप्य बात एलै ओहिठाम सूचना पड़तै ओतऽ सर सूचनामे से सब पार्टीसँ निष्कासन नहि रहल अनुशासन एते हाँ। तगड़ा देखल गेल हाँ। जनमत पार्टी के एकदम अनुशासन से तगड़ा निष्कासन डायरेक्ट निष्कासन सर एहि तरीकासँ नहि करतै तऽ निष्कासन मतलब जे सामाजिक अ, खलल आने हाँ, वाला काम हाँ। करते जे समाज में विभाजन करे वाला विभाजन काम करा- करते ओकरा जनमत पार्टी निष्कासन करते। निष्कासन करते जेना पार्टी विभाजन करे वाला बात करते ओकरा निष्कासन करते ओहिमे रहे दे वाला बात नहि छै जातिवाद के की केना जातिवाद तऽ सर बाद ओहि खातिर कहलू सर जातिवाद विभिन्न जातिवाद तऽ बहुत छै सर जातिवाद नहि मिटलै जनमत पार्टी में केना छै जातिवाद कतौ न कतौ आदमी सबके इहो एजेंडा रहै छै जे ई पचपनिया के पार्टी छै बारम्बार हम ई प्रश्न रिपीट करै छै तऽ पचपनियाके पार्टी सर सब अपन हक अधिकार छै सर पचपनिया पार्टी छै तऽ हक अधिकार सबके छै सर सब जुड़ि सकै छै सर एहिमे पचपनिये टा नहि जब पचपनिया मतलब रूल पचपनिया छै तऽ नियम आओर कानून सबके लागि बराबर छै सर नियम कानून सबके लागि बराबर छै आओर ओहो पचपनिया छै तऽ हमहूँ अहूँ खाइ छियै अखन तऽ पचपनिया कोन आ ओहिमे कोन वनोसँ आबै छै पार्टी एके गोटा पुतऽ नहि चलै छै सब पुतऽ चलै छै लेकिन विचार रहना चाही विचार विमर्श विकासशील होना चाहिए आब हेपयवला बात करबै तऽ दलित सबके तऽ हेपाइ छबे केलै सर नहि छै से बात नहि छै हेपाइ छबे कयल छै आओर एहि पार्टीमे सब आबऽ मिलकऽ ओहन अनुसारसँ ओहि अनुसारसँ चलतै तऽ सब पार्टी रहतै सब गोड़ा एहिमे बढ़िआँ रहतै बहुत गरीब छै धनिक छै दलित छै उत्पीड़ित छै अल्पसंख्यक सब छै एहिमे सर मतलब एहिमे कोनो क्राइटेरिया नहि छै जे नहि बस छै, बढ़िया हँ। मात्र आबो माता एक नहि आबो यादव नहि हँ, आबो ना, ब्राह्मण नहि आबो नहि नहि ई पार्टी एहन छै जनमत पार्टी ई एकर चीज नहि करै छै सबके लागि हँ सबके लागि छै जनता आ विकास छै तऽ अहाँ यादवे छै तऽ विकास छै ने यौ विकास अहाँके लेल करैए ने बस अहाँ जातिवाद करैके कोन जरूरी छै ओहिमे कोनो बात नहि छै जाति जातिवाद करैके विकास के नारा पर हँ विकास के नारा पर आश्रित छै सबके लागि करि रहल छै जनमत पार्टी जे करि रहल छै सबके लागि करि रहल छै व्यक्तिगत लागि नहि करि रहल छै सब जनताके लागि नीक हेतै आओर अन्य पार्टी छै कथी खातिर अन्य पार्टी कथी खातिर छै जे हमर पार्टीके वर्चस्व रहए विकास हुअ या नहि हुअ पैसा कमबैके रहतियै तऽ हमरो कखन विदेश जैतियै टाका हेतियै सर विकास करै खातिर हमर गाम पछाड़ीसँ पैसा कमा कऽ हम की करबै असगर धनिक भए की करबै हम हमर जनते गरीब छै हमर वार्डे गरीब छै तऽ हम कतेक टाका कमा लेबै हम काठमाण्डूमे घर बना लेबै भए जेतै नहि भेलै सर ओ सम्पन्न नहि भेलै हमर वार्ड तऽ हमरा पढ़ि कऽ कोनो अथी नहि भेलै शिक्षा हासिल करिके हमरा कोइ जरूरी नहि भेलै

आ बड़का कहबै तऽ ओहि मुँहवला सब कहत ओ देखै छी तू तऽ जाइयो लए ओतैसँ मारि करै छै जे नहि हम एहिना कए लेबै देखै छै जे लोगो सब आओर दोसरो वार्ड सबमे छै सर तऽ ओहि सबके डरसँ जेना हम अखन प्रतिबद्धता दए रहल छी तऽ ओ डरसँ प्रतिबद्धता नहि देतै ओहि सबके डरसँ हम एकटा दलित भऽ कऽ अखन प्रतिबद्धता दए दए रहल छी जे ओ सब दै लए तऽ खुला आमसँ आबै लए नहि चाहि रहल छै लेकिन जनता सब कहि रहल छै बाबू जो ने ठीक छै हमरो किछु सङ्गमे तऽ कथी जब शिक्षा छै सब चीज छै जब दुख सुख बुझि रहल छै दुख छै तऽ ओहि अनुसार हम लोग चलि देलियै सर नेतृत्व लेलिए युवा पंक्तिमे आबि कऽ अपन आवाजके बुलन्दीसँ राखै छियै ई अपने आपमे गौरवके विषय छियै आ अग्रिम शुभकामना मिलो यो हमर ओरसँ प्रकट कर रहा छी साथ साथे अहाँ सब बात करे के तो बहुत इच्छा है लेकिन समय के पाबंदी के कारण हम अहाँ कार्यक्रम के अंत अंत और चले लिए अंत में अहाँ जन आवाज के मार्फत से जनता का कुछ कह चाहबे हम जनता के सब प्रथम जनमत पार्टी के प्रमोद कुमार रजक के नमस्कार और जनता प्रति और हम ई कहे चाहे सर जनमत पार्टी एहन पार्टी छे जब एहिमे लाउड स्पीकर हॉर्न छापमे वोट दऽ कऽ जिताबू आओर विकासके आओर रोजगारके देखियौ केना छै अपने बुझि जेबै जे हँ केना छै अपने जेना एखन सर जेना मोदी केलकै देखियौ दूटा मोट जीतैत रहै ओकरा लेकिन अखन कतय चलि गेल छै तऽ तहिना अखन बिया रोपल छै सर जब गाछ जमा हेतै तब बुझबै सब छाहरिमे बसतै सर सब छाहरिमे चलि एतै सर तऽ ताहि अनुसारसँ हम ई कहै लए चाहै छी जे हरण छापमे सब अपन अमूल्य मत दए कऽ विजय बनेबै भारीसँ भारी मत दए कऽ विजय बनेबै एहिमे अपन देशके कल्याण छै आओर जनताके कल्याण छै नहि तऽ सर बिकले रहि जेबै से बिना एते कार्य व्यस्तताके बावजूद एलिए अपन विचार राखि देलिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज कार्यक्रममे जाहिमे प्रमोद कुमार रजक जीके एकटा जोशीलो एकटा

नेतृत्वकर्ताके चयन करू किएकि एकटा कुशल नेतृत्वकर्ता अहाँके वार्डके भविष्य पाँच वर्षमे कोरि कऽ राखि देत ओहि रोड मैपके तहत अहाँके वार्ड कतऽ तक जेतै अहाँके वार्डमे कोन कोन चीजके अभाव रहतै कोन कोन चीजके फुलफिलमेंट रहतै ई चीज वही व्यक्तिके हाथमे रहै छै ताहि दुआरे ई समय छियै एकदम कड़ा संघर्षके समय छियै एहिमे सही ढङ्गसँ